Solo traveling ok actually a no ta solamente solo traveling pasobra um traveling no ta chill ok y realidad ta no ta tur hende por afort pa travel tur ora. So, nos ta bay papia riba solo, doing things solo. Mane wak. Ami no sa, e realidad ta nunca bo ta bay den boso. Bo ta toca oiminda cu bo bay semper ta bay tin hende. So, tur cos ta mane. E relationship cu bo tin cu bo mes, anto pa bo crea un relationship cu bo mes, bo tin cu bay haci cosnan boso. Mane, ora ku ami tabata biba na Aruba, actually asta na Colombia, mi tabata bai kana mi so, bai cinema mi so, bai come ice cream mi so, bai sinta bani lama mi so, bai lama mi so. Mi tabata hasi hopi cosa mi so. Shopping, mi tabata bai shop mi so, like abo, abo, abo ta komi shopping honey. Mi tabata bai dal mi, um, mi lux, luxury Starbucks. treatment mi so aunke no tanto luxury pero e momento tanto luxury pa bai compra starbucks so no tur nos tempo bai compra starbucks pero tur e biahanan cu si nos ta tin seno nos ta debe compra starbucks enton mi ta tin experiencia honey manera mi ta bai riba mi walk bo sa mi ta bai cu mi journal cu mi headphones nan bai cana enjoy e environment wak cu mi ta wak rond you know communicate with nature baby. Bo sa, basila, basila ke matanan, basila ke plantanan, ke, ke animals no, you know e lagadichinan, ah, mi ta sinti mi lagadichinan, ah, mi ta spera ku ainda tin mondi pa lagadichi ku ser hendenan na Aruba, bo sa, pero mi ta sinti mi fucking lagadichinan, mi ta ta guak nan ora nan ta ta kere nan kasa hasi fucking burakonan, ke webonan, oh my god. e boso bo mesen. Pero tur esei mi tabata hasi pasobra mi tabata bai hasi kosnan mi. So, bo no mester tin miedu pa sali boso. Manera e mihó kos ku bo por hasi pa krea un relashon ku bo mes ta hasi kosnan boso. Pasobra ora bo hasi kosnan boso, bo ta siña pa enjoy bo kòmpani, pa enjoy bo mes. Bo mane pensa, reflehá. Anto tin hendenan lo ta gusta pensa i nan lo ta gusta reflehá pasobra úniko kos ku nan ta hasi ta pensa riba kosnan malu. Pero bo ta usa e momento ei pa hasi algo bon, pa pensa algo bon. Manera vooral ora ku bo tin stress of bo tin mane bo tin hopi things going on, e ta erg bon wanneer bo bai anto bo distrae bo mente, bo wak algo diferente. Anto mi sa ku e por ta cíclico den e sentido ku bo bai e mesun parke shen cincuenta biaha. Well honey tur e shen cincuenta y biaha nai bo ta bai siet diferente crea fucking unicorns I don't know like bo sa imagina cu bo ta cana cu fairies like manera nan ta nan ta floating around den shit mane e ta hopi importante pa bo exercise bo imagination anto pesey. Doing tin solo di un manera ta hopi bon i al final bo no ta bay ta solo pasobra bo ta bay anan bo ta bay papia cu hende bo ta bay topa hende and hendenan ta bay haci conversacion cu bo like it is gonna help you even develop mane conversation skills conversation skills ta hopi importante pasobra entre mas bo papia cu hendenan anto mas bo siña mane conversation skills mas facil bo haci hendenan haci e cosnan cu bo kier. Mas fásil bo por hasi hendenan buta bo den e posishon òf na bo e oportunidadesnan. Bo ta habri bo mes un kaminda pasobra bo ta siña komuniká. Anto he, tin bia hendenan ta kere ku social media ta communication. Social media ta letterlijk kill bo community skillsnan. pasobra bo ta komunika via memes, emojis en shit pa duna e idea di un di bo ta komunika ku emojis, memes en shit pa duna e idea ku bo ta bes ta komunika e feeling pero nan no ta bes ta gèt bo feeling pasobra ta via tèkst Dus e no ta transcript den e mesun manera. Versus ora ku bo ta den persona, físiko, papiando ku hende, nan lo por bulshiet bo, wèl nan por bulshiet bo, pero bo por kèch e feeling, bo por kèch e emotions, tin interaction, tin energy. I no por bisa ku online no tin energy, pasobra tin un energy online, tin un energy via texting and socializing and all of that shit, pero e nunka por kompará ku e energy. di physical en hoy pasobra di physical bo tin tur e sentidonan bo tin e wowo bo tin e orea bo tin e touch baby you know anto bo tin e aire mane e bo sa hasta esei ta comunica so ora cu bo ora cu bo cuminsa sali bo so bo ta siña mane tur e skills nan ki cu later later on life nan por ta den bo beneficio dependiendo den kico. bo den ki direkshon bo bai, den kiko bo hasi, pero tur e konan kita basic skills nan ku lo yuda bo unda, anto den kiko ku ta, i den kiko sirkunstansia, den ki situashon. Mane siña, si bo ta papia e multilenguahe bo ta wak e benefisio di biaha i bo ta komprende e benefisio di biaha pasobra language, ta hunga un big rol den communication. Antora hendenan sti, bo sa, vooral kinan na na Hulanda bo por ripara esei hopi, ora ku bo ta papia Hulandes, Hulandesnan ta mas open pa papia ku bo. Si bo no ta papia Hulandes, Hulandesnan no ta mesun open pa papia ku bo, vooral lo makamba makamba. Si ta un person ku ta international, nan no ta fo, nan lo por mane papia Ingles, adapt. Pero si ta un hende ku por papia ingles, nan ta preferá, i nan por papia hulandes tambe, i nan ta hulandes ful shen, nan lo preferá papia ku un hende hulandes, pasobra nan ta asumí i pensa ku nan ta kompartí mesun balornan òf mesun valuesnan òf whatsoever. I mesun kos ta pasa den spañó. Ora ku un hende ta papia spañó nan ta sinti manera un alivio, pasobra boso nan ta sinti ah we understand each other. Honest, tin un, tin cierto porta nan ta habri, e ta, e ta sinan fascinante, ora cu bo ta papia multiple languages. So, tin biaha, esey tambe ta mane un otro cosa cu ta yuda bo hopi ora cu bo sali bo so, bo haci cosnan bo so, ta cu bo bo papia cu diferente tipo di hendenan anto bo por ricibi diferente tipo di perspectiva. Awo, esaki ta bay yuda bo pa bo solo traveling, mane cuminsa haci e cosnan solo den bo mesun omgeving, mane si ta cinema, lama, um, parke, I don't know, ke whatever activity ku e e bo omgeving tin, hasiel e. I despues ora ku bo travel bo so, e ta bai ta hopi mas fásil pa bo socialize, pa bo ta aware di bo um environment, pa bo catch up on things, pa bo komprondé kiko ta pasando, pasobra bo ta siña manera e. E silent language di body language. No solamente di body language pero kon di mane atmosphere language. Paso e atmosphere ta bisa bo kiko ta pasando, e e biento, e e solo, e hendenan ku ta kanando, e paharitonan ku bo ta wak, e buildingsnan ku bo ta wak, e koló ku bo ta wak rònt. Tur esei ta na bo informashon di unda bo ta, di kiko bo ta hasiendo, di kon e feeling ta, kon e vibe ta. Anto esei ta por yuda bo hopi ora ku bo ta solo trahá len Costa Rica. Ora bo ta bo so, bo ta den un pais ku kisas ta manera bo ta den un tourist area, pero tambe bo por ta ku bo ta den un area ku no ta no no ta as tourist, anto ta more local. Anto bo tin ku tin e tipo di skillsnan aki pa bo por enjoy solo traveling. Pasobra tur hendenan ta bisa go traveling, go do this, go do that. Honey, si bo no tin hende pa hacié kuné. E no ta bai na mesun kos. I tin biaha bo tin eksperiencianan ku Marie. Traveling with people ta gewoon wane un crazy experience. Pasobra boso tur dos, sea ta ku bo friend, sea ta ku bo pareha, of den un grupo, o si ta den un grupo, Full e full e exchange and environment ta bai ta diferente pasobra cada un di bosnan ta bai ta buta den otro context den otro situation bo ta den more risky situation pasobra bo no ta den un lugar cu bo conoce no ta manera bo por yega allá pa bela un hende pa yuda bo pasobra bo ta den full un otro pais den otro lugar tin otro reglanan otro normasnan dus. Bo ta bai ta botá den situashonnan ku kisas lo bai tèst bo riba sierto nivel. Anto ta kon bo ta bai dil? No abo so, pero e hendenan ku bo ta kuné, kon esei ta bai afektá boso relashon? E ta bai strengthen e relashon o e ta bai hasié mas pió? Bo ta bai siña konosé e persona riba otro nivel mas dip. Anto um p'esei hopi bes bo ta wak e manera henannan ku ta travel den grupo òf nan ta travel ku friendsnan tin e manera popular mim riba TikTok ota manera. Nan ta bin bèk anto nan no ta friends anymore. Ta p'esei, ta pasobra nan no a siña konosé otro on a such a deeper level. E mihó manera. E tres miho maneranan pa bo siña konosé un hende ta pa bo biba ku e persona, biaha ku e persona i traha ku e persona. Pasobra esei ta sirkunstansianan i situashonnan ku a mita bo ta bai wak nan den diferente layers, den diferente vibes, den diferente feelings, den diferente phases. Anto tur eseinan ta kosnan ku ta revelá ken e persona ta. So, esei ta algo hopi importante pa bo kuminsá hasi, pa bo krea relashon ku bo mes, pa bo kuminsá pèrdè e miedu di hasi kosnan bo so. Antora, esei ta un di e tur e valuesnan òf e skillsnan ku bo por siña i haña dor di hasi kosnan ki bo so. Mane, at the end of the day, it's all about you. Mane. It's literally all about you It's all about your experience how you feel about things how you see things how tur esey antobra haciendo e actividadnan ki ta bin revela tur esey pa bo so esey ta manera mi mi mini video cu mi kier haci cu bosnan pa comparti pakico ta importante pa bo haci cosnan boso y no warda riba hende of situacion pa bo por haciele. Souiso mane tin cosnan di mane financiero pone cu ahora bo piensa bo bo ya wens sa pero bo sa tin otro cosnan tambe dus kesey nos ta close it down baby mi ta wou pasan den siguiente video.